mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau madekwana avhuḓi kha belra news hu khou dovhela news weekly court reports na mpho felicia mudau Sa nga misi, vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o toṱho dza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe hune ra vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado, Collins Tshavhani khathihi na Thulamela. Hune kha ri thome ngo lavhelesa mulandu une mapholisa vha fhaḽa vhuponi ha Ḽivhubu fhano tshiṱirikini tsha Vhembe vha khou ṱoḓulusa mulandu wa u thuntshiwa ha vhulawa Mutukana a re na miṅwaha ya fumi sumbe hune ri tshi khou lavhelesa tshiwo itsho ndi tshiwo tsho itiwa nga khotsi awe vha miṅwaha ya fuṱhanu raru fhaḽa vhuponi ha mutsha tshitandani ri tshi lavhelesa vhuṱanzi vhu khou sumbedza uri mapholisa a ḽivubu vho ḓo ṱanganedza luṱingo vha tshi khou ḓivhadza uri hu na munna o thuntsha ṅwana wawe na ene a fhedzisela u ḓi lingedza u ḓi haṱula vhutshilo hawe nga u ḓi thuntshavho zwino mapholisa vho khou sumbedza uri Vho swika afho muḓini na ngoho vha wana uyo mutukana o eḓela kha tivha ḽa malofha. Ho ḓo dovha hafhu ha wanala makanda a dzigulu a re na tshivhalo henefho. Zwino tsedzuluso dzi tshi bvela phanḓa dzo ḓo wana uri hu na tshitumbu tsha mutukana tshe tsha vha tshi na mbanga dza u thuntshiwa nga tshigidi kha ṱhoho tsho eḓela henefho nṱha ha mbete. Zwino khotsi a uyu mutukana u khou pfala upfi ndi muraḓo wa South African National Defence Force nahone vha shumela fhaḽa nnḓanyana ha Mokgopong. Vhone vho wanala vha tshi kha ḓi tshila nahone vho hwalelwa vhuongeloni ha nga tsini. Zwino kha ri pfhi muambeli wa mapholisa fhano vunḓu ḽa Limpopo vho Colonel Malisela Ledwaba vha tshi ṱalutshedza.

The Provincial Commissioner, Lieutenant General Thembi Kgade, called upon families to seek professional help when experiencing domestic challenges instead of resorting to violence. ri bvela phanḓa ngo lavhelesa mapholisa a fhaḽa vhuponi ha vatrafal fhano kha tshiṱiriki tsha vhembe vha khou ṱoḓulusa mulandu wa vhufhura zwi tshi tevhela zwe mualuwa wa tshifumakadzini a fhuriwa masheleni a rannda dza zwigidi zwa furathi Ri tshi lavhelesa tshiwo itsho, ndi tshiwo tsho iteaho nga ḽa fumbili ṱahe sentharani ya mavhengeleni a Hobbyini i re Mahola nga ṅwedzi wa Fulwi hune ho vhigwa u pfi uyo mualuwa o vha a khou lingedza u bvisa masheleni kha ATM musi a tshi fhedza u thusiwa nga mufumakadzi a sa ḓivheiho We a ro fhedza u bvisa masheleni ayo, a mbo ḓi vha fhura masheleni khathihi no vha ṋea garaṱa i si yone phanḓa ha musi vha tshi yo shumisa garaṱa iyo u renga ngayo kana u swapha ngayo mavhengeleni o fhambananaho. Zwino mupondiwa o ṱaluswa sa ane ha koni u vhala O ri a tshi swika hayani, miraḓo ya muṱa vha mu eletshedza uri masheleni e vha bvisa ndi masheleni a si na vhukono nahone garaṱa ye vha vhuya nayo a si yone. Zwino mulandu uyo wo vhigwa mapholisani fhedzi vha fhedzisela vha tshi khou valisa mulandu uyo nga ṅwambo wa uri ho vha hu si na vhuṱanzi vho fushaho. Zwino mulandu uyo wo dovha hafhu u vuliwa ho sedzwa uri ho no vha na vhuṅwe vhuṱanzi vhuswa. Zwino ri tshi lavhelesa ho mulandu tsedzuluso Thangeli dzi khou sumbedzisa uri muhumbulelwa o vha o tou sedzana tshoṱhe na vhathu vha vhaaluwa uri a kone u vha fhura. Muambeli wa mapholisa, Vho Colonel Malisela Ledwaba, vha bvisela khagala zwi tevhelaho. Recently, new evidence emerged leading to the case being reopened. Preliminary findings suggested that the suspect may have been targeting elderly and vulnerable victims.